Ko te tau tuarua tēnei mō Taikipou ki te Whare Wānanga o Waikato. Ko ia tētehi o ngā mano tauira ka kore e whiwhi i te Fees Free a te Kāwanatanga. Me te mohio ia he āhua tekau mano ia te tau, nē? Ki te whakaaro mō te utu mō ngā pepa, a utu mō te wāhi noho, nā te mea he mea o waho o roto i te, a, o waho noa i ngā i ngā pepa, i te utu mō ngā courses, ā, hei nui kē atu ngā utu o te tauira, ko te tae mai ki te whare wānanga mēnā koe nō, nō wāhi kē atu, ko te tae atu ki ērā wāhi, ā, ki ō whare wānanga, ā, nā reira he, kāre kore, tekau mano ia te tau, whakareatia i te toru, i te whā, kino kē nei te nui o te utu. Kei te whai a Taiki i te tohu mātauranga iwi taketake, ā, ka toru tau te roa o tana ako. Hei te Tīhema ka mutu te kaupapa Fees Free. Nā runga anō i ngā panonitanga o te Kāwanatanga i mua i taku taenga mai ki te Whare Wānanga kia noho tērā tau ko te tau whakamutunga ki te Whare Wānanga, ā, i te ngākau nui au, i te manawanui kia tae atu ki taua wā kia kau au mate te utu i tērā tau, hoi anō. Ā, mea rawa ake, ka tau mai ngā kōrero, ā, nō ngā wiki tata nei, ā, kua panoni i ngā, i ngā atu āhuatanga o tērā utu kore, me kī. I and the party and our government have long said that fees free is not getting the, uh, the aims that it was supposed to. If you looked at the policy problem, it was, you know, underprivileged young people not being able to get to university. That never changed. Well, koina hoki tētahi mea hei āta tirohanga mā tātou. Ā, ko te mate kē, ā, kāre anō rātou kua kōrero ki te iwi me pēhea rā te whakatutuki i tēnei tūāhuatanga, nō reira, mā te wā, ka kitea. I tēnei marama tonu ka pānui whānui te kāwanatanga kei te whakakore rātou i te kaupapa nei hei te mutunga o tēnei tau.

Poutama Rangatahi, ā, i ngā apprenticeship boosts, ā, i ngā apprenticeships mō te Māori Trades Training hoki, ā, arā noa atu ngā kaupapa hei tautoko i wā tātou taitamariki rangatahi, ā, kia puta i te kura, ka haere ki te mahi, ki te kuratini, ki te whare wānanga rānei. Nā Reipa tēnei kaupapa i tīmata i te tau 2018 ki te tautoko i ngā rangatahi ki te whai i ngā tohu teitei o ngā whare wānanga. I whakakore rātou i tō mātou kaupapa here, arā, ko te kore utu mō te tau tuatahi i roto i ngā whare wānanga. I tīni tērā ki te tau mutunga, ināianei e whakakore ana rātou i tērā anō. Ki taku kitenga, kāore rātou e tautoko ana i wā tātou taitamariki. E tino pouri ana te ngākau. Ki au nei kāore he hua o roto i te mahi i aua momo mahi, ā, e maringanui ana ahau i taku tau tuatahi ehara i te mea me utu, ā, ahakoa tērā, ā, me māharahara hoki, ā, ki te wāhi noho, te utu i tērā, te utu i te kai, me aua momo āhuatanga katoa. Koinei te tau whakamutunga mō tēnei uri o Te Whakatōhea me Ngāti Porou ki te whare wānanga, E whai ana ia i te Tohu Mātauranga Iwi Taketake Māori. Ka raru i te mea he uaua te haere mai ki te whare wānanga. Mehemea he Māori koe, he pouri tērā, engari i konei i te Whare Wānanga o Waikato, ko te waiora tērā e hāpai ana Ā, i ngā tauira Māori. E ai ki ngā raraunga o Census 2023, he 33 paehēneti o ngā Māori e pupuru ana i tētehi tohu mātauranga. Tē taea te mōhio ka pēwhea ēnei nama nā te whakatau kia whakakore i te kaupapa Fees Free ki ngā whare wānanga. Ko tāku ia ki a tatau ngāi tauira, a kia ū tonu, āe, he raua te noho hei tauira i ētahi wā, ā pūtea nei, ā waiaro nei. Ā, engari ko te hiranga ia, kia noho tātou ki ēnei whare wānanga, kia kaua e noho hei wāhi mō ngā whakapakoko tawhito, kia kaua e noho hei wāhi kēhua mō te Pākehā anake. Whakamutua, ā, tē patu i a tātou te iwi Māori. Ā, patua te kino ki te pae. Ka noho tonu, ka noho tonu. Ā, he nui tonu te pitomata o roto i tēnei mea o te whare wānanga. Ā, ko te mate pea ia, ā, ko te, ki te tiro tātou ki ngā tauira Māori, he nui kē tātou e wehe ana i ngā whare wānanga. Ā, kāre e kore he nui kē atu te hunga ka wehe, he nui kē atu te hunga ka kore e tae mai ki te whare wānanga i ēnei o ngā whakatau o te kāwanatanga. Hei te tahua pūtea o te kāwanatanga ā tērā wiki, mōhio pea ai tātou e ahu ana ngā moni o te kaupapa nei ki whea, mēnā he āwhina a te kāwanatanga ki ngā tauira pēnei i a Taiki. Meiti kuki, mau kaha.
Ko te reo te take.